Арулармысыз, карендәшләр? Бүген безнең редакция Алабуга ягында кунакта. Без сезне Олы Шүрнәк авылы керәшеннәре белән таныштырырбыз. Киттек.
Авыл советында дүрт авыл керә. Олы Шүрнәк, Шүрнәк башы, Үмәк, Красная Горка. Авылда бар мәктәп,

Э, сыйы белән тәм томнары белән бергә менә мондый барук пилмәнкәсе пешереп куялар бүген без дә сезне менә шушы тәмле майлы барук пилмәнкәсе белән сыйлыйбыз пиштә пешкән э, пәрәмәч
Минроева Роза Ивановна шушы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе булам. Ансамбльдә безнең барлыгы Тугыз кеше хәзерге вакытта. Ансамблебезнең гармончысы Василий Иванович Макаров. Кемнеңдер туган көне булса да, кемнеңнең бәбие туса да, кемнеңдер анда ниндидер берәр нинди тормышында кечкенә генә вакыйга булса да җыелышырга яратабыз. фестивальләргә конкурсларга чакырсалар конечно же бармыйча калмый барысы да бик актив кызлар эшләве тагын бер торга кабатлыйм бик рәхәт алар белән
чакыргач эндәшәләр киләбез һәрвакытта тырышабыз булышырга тырыш концертлар куярга җырларга биергә дигәндәй спектакльләр уйнарга 2008 елдан бирле җырыйм инде мин. Ә Сүрәкә ансамбленә 2014 елны кердем. Сүрәкә ансамбле оешканда менә шул олы апалар җөргәндә мин җөрдем әле. Бер ара җөреп алдым алар белән. Аннан соң жаңадан туктап тордым. 90 97-ләрдә жаңадан шунда ансамбльгә килдем инде. Моннан бирле менә шушында ансамбльдә Муса корган җиргә барабыз, җырлатса җырлыйбыз, биетсә биибез. Әбидән калган күп җырлар инде малар. Инде монда нәрсәләр дә бар соң, Екатерин Второйлар да бар түгел. Әбиләрдән өйрәнеп, тетейләрдән өйрәнеп, шулай

чана шуып, андый уйнап йөрдек.
Бер килгәчтен без хәзер мәктәпкә дә кереп чыгабыз. Киттек. Олы Шүрнәк мәктәбе 1993 елда ачылды. Безнең мәктәптә 36 бала укый, 11 укытучы укыта.

Наталья Ивановна Кузнецова, учитель биологии. Ташлап барлык эшләремне
Өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Карагыз мәктәптә нинди класслар матур, якты. Балаларның соны аз булуы гына бераз күңелне төшерә. Җир җирләрдә сагышлардан Мин

өч числовня бар менә өченче өстемдә шул төштә безнең урнашкан бу числовня э, числовняда туктыйлар менә безнең үлгән кешеләрне соңгы юлга озаталар менә шул числовняда туктыйлар ал мине авылым сагынып кайтам хәзер ольга түтигә кунакка керәбез аңа шушы көннәрдә 94 яшь тула

Башта бу элек бу здание безнең клубы. Клуб именно без утырган җирдә библиотека. Ул бу зданиене э, аукционга куйдылар сатарга, но без э, халык белән киңәшләштек, җыелышта исход гражданда бу зданиедан музей ясарга. Шушы монда кыш көне кар җыеладыр иде и ней э, подвесом э, полностью шереп нитеп монда су керәдер иде. Егетләр Туганнар, мужиклар, мин аларны попросил, әйдәгез, егетләр, бу зданиедан музей ясыйк. Узган чакта керми калма, кадер итми калдырмам шу. Сез карагыз әле, мамон сөяге, мамон.
Безнең монда Шүрнәктә мол, мол завод бар ие. Менә монда, менә мондый сөт, пакетированный сөт чыгарганнар. Молоко цельное, ПСК Шурняки Лабушки район. Бу миңа Казаннан мине иптәшләр алып кайттылар.

Ә сез белә идегезме? Шүрәле шүрнәктән. Шүмәләләр куйдым әле ниргә. Элек керәшеннәр күпләп яшәгән Үмәк авылына да килергә булдык. Менә аларның элеккеге чиркәүләре. Монда йөри торгаштан без Мари авылы Куклюкка да килеп чыктык. Менә монда бер матур кыз утыра. Бу авылга беренче тапкыр килгән кеше менә шушындый лентаны агачка бәйләп теләк тели. Алабуга районының тагын бер керәшен авылы Черкас авылында без. Барыстан да кер туган, бирустан да кер туган шул.
Бу идея минем папаның иде. Мельников Иван Николаевичның идеясы булды. Менә ул э, мужикларга әйтте инде, Черкастан чыккан егетләргә, әйдәгез, э, без бит все-таки керәшеннәр, безнең бит православие, әйдәгез,

бүгенгә тәмам. Әле киләчәктә дә шушы якларга әйләнеп кайтырбыз дип өметләнәбез.
Пока-пока. Сезнең белән күрешүләр юк иде әле истә.